Cerita antu nyabak gemalam ari belama. Sehari tu aku bulih su bulih surat nurun kerja malam pengila ari opis Gritin tu bisi sekeda bala kaban aku becerita ngagai aku suah amai meda antu nyabak gemalam ari belama lebuh siti orang sakit ti anjung ti berubat ke hospital. Tang inu bisi nulung gawa lebuh tekena alam. Kapa kita takut enggau hantu? Kita sama nya kita pemakai wang tu hari ti meh sekula kelia semua meh takut enggau hantu pula mah. Reti madang diri ari kati enda takut enggau hantu. Ba depan mata ba depan menta aku metu kitai ke nyadi anak laki tu patut nyadi bunya berani ukai ngesu nuan nyadi buyan meda antu aku sik takut meda antu ari ke hoyak suba lembau aku ke lembau aku ke ninga cerita nuan Ricky ngam agi aku ke nyuruh kerja Ricky Ricky manah manah agi. Nuan pulai ke rumah dulu au Larry. Apu chelap mai malam hari tu udah ku nemu kereja besar iko ari keterubah ku nyadi security guard ba depan mua hospital hospital. Tang aku ngasai ke dua hari tu malam tu ke ujan aja nama ku bah ati aku tu berasai takut ja awak nadai bisi antu kitai tu semina nyau ti pemakai ja. Selamat datai ngagai channel aku Iban Bukit Lesong meh meh begulai baru ngaku meh ku skolin. Aku deka nampung kereta hantu nya ba jemlam hari bagi ke tusun dua sekali tu kita selama mendir. Kati jalai cerita sebedau tu kita tau tekan subscribe ba channel ito aku. Bagi orang ke terubah meda channel ku tau tekan subscribe a nadai bebayar. Siapa ke rindu ninga cerita tu tekan ja. Enda malu malu tekuyung au. Sesama kita mendir cerita. Nama kebuah aku bisi ninga nyawa orang indu. Baka ke nyabak aja, enda anang pa sepital tu bisi antu. Manah agi aku meda dulu, amai ke enda antu tu antu tauka sigi antu amai. Nama kebuah aku meda indu misi pedalau wad laki enti baka nya indu pa luar tu siapa. Jaku tudah reti enggau pengudo iri ati meh tudah reti tu tadi. Meda indu ne bisi pa luar iya, indu misi pa dalam bisi ka. Ricky pun asai enda pechaya malam nya bisi indu ba luar sepital. Ba lubah-lubah antu indu nya malik ke belakang meda mua Ricky enggau pa mulut bisi darah. Sekali antu indu lalu mak enseng ngagai tuda Ricky ke bediri pa dia tadi. Nya meh Ricky nyau manjung-manjung minta tulung bala orang ke bisi Pesepital dia. Iya semina meda inu misi ke benung gawa pesepital malam nya mega. Bai ati ke berani, aku lalu mansang berelubah ngagai siku indu menung serungkai sampah. Ba dia, nya meh siku indu enda malik enggai muar reti pan lalu tekenyit meda. Ukai mensia nuan tu, baka tu jaku. Ukai mensia jaku. Nuan tu, antu! jaku tudah Ricky. Anak nulik aku, anak nulik aku! tudah Ricky. Ricky pan la lalu la lalu lalu lari jampat-jampat nuju ngagai kereta iya. Lebuh Ricky tama ke dalam kereta, maya nya ke ngidup ke injin kereta, kereta diidup iya tadi. Ti buka tudah reti enda bukai-bukai inji kata iya enggai nyadi di idup tudah reti malik kanan malik kiba reti bisi tu peda motosikal peti isi spare kereta iya. Iya dia nya meh reti lalu mencuri motosikal dibai ati kelalu takut. Kasih tudah reti tu kelalu takut ke benda tu enda baru orang ke baru keterupai gawa nurut kereja enda. Ricky pan nadai nurut kereja sepengelama dua minggu sekumbang iya udah tetulik antu indu ba sepitar dia lebuh nyadi security guard ba sepitar. Ricky pan lalu jerak enggai gawa nyadi nyadi security. Sekali tu boss Ricky lalu betelefon enggau iya, "Hello Ricky, aku tu boss nuan. Nama kubah nuan tok riki nadai nua kerja ke sehari tok aku bagi gaji nua riki ukai ngasu nua malas ngasu nua malas gawa nua kerja boss aku dah malas dua minggu ke udah dulu bisi aku nua kerja malam nya manya maya aku menung jalai ke diri diri ba bela sepital dia dia abis aku pupu sin bedepan mua sepital enggau ba belakang sepital dia ukai semina naja boss. Ba tisi sepital abis meh ti abas aku magang bos tang aku bisi nia nyawa chukup nyelai lebuh aku kediri peluar wad sepital dia. Dia kumbai aku kediri aja kereja malam nasib meh bisi inu misi kereja malam begulai enggau aku bos. Riki, riki, riki, riki. Nuan tu mayuh amai penanggul nuan tu ngagai aku ditu. Aku madah ke nuan riki, anang sekali nuan deka malas nurut kerja enti nyu enti nyema nuan agi ka begulai enggau aku kerja. Begulai enggau aku riki. Ukai aku malas nurut kerja. Tang ati aku berasai takut lebuh aku tepeda antu malam dua minggu ke sehari nya bos. Enti ulih aku enggai endur kereja malam agi aku ka nurun kereja ti kena tu pagi aja. Au bos. Enda meh tudah reki bendar meh asu bos asu nurun kereja malam. Tang reki ka nurun kereja lebuh ti kena pagi aja. Bah. Kasih tu dari kita enda. Enda bukai aku dulu kerja malam ka. Kati enda baik ati kalau takut meh siapa kala temu antu. Antu tu sama nya tapi makai bah. Uhh. Boss tu mesti enda chaya meh antu antu antu antu ne pala nuan tu ngeban deh. Aram meh kita ninga samak. Rikki nadai aku Ngasuh nuan endur kereja kena tumu pagi hari ke. Aku semina ngasuh nuan endur kereja lebuh malam aja ke. Aku nadai bisi pan madahka nuan ngasuh nuan endur kereja lebuh pagi hari. Boss, nama salah aku boss? Nama ku ba aku enda tau endur kereja tumu pagi baka orang bukai. Kemaya agi aku ulih endur kereja pagi boss? Ricky pemandu ringat mai meda ulah boss chukup mangah, chukup jai. tu empa matai alah. Iti anang ngasu aku buai nuan kereja ari nyadi security. Aku enda peduli ka bisi antu malam tu regi laban enda engke aku kereja malam tu reti aku semina nyadi boss ngagai nuan ja. Boss reti tu kelalu mangah enda arap ke tudah reti enda arap tudah tuai kasih tudah iya enda. Sapa neg rundek. Semua orang pen kala tu julai anto lebuh kitai kerja malam hari. Aku ke suka nakut ti kita. Aku semina becerita anto nya ba tu malam hari. Tu cerita tu semina jekarang ja ukai ti ambi cerita ambai au anak anak perasan anak saru kita. Anak saru penemu au. Cerita anto nya ba tu malam tu semina jekarang ku ja sama kita mending. Pos bedau kena tundah antui inu baka aku tu. Ti nyema pos kerja lebuh kena malam minggu baru tang aku mandang ngagai bos dulu ngai ke bos nyadi buyan baka aku diatu. Maya nya aku ka pansut ari sepital nya pos aku pepos aku ti tundah antu dak malam ke sehari nya tang agi meh aku nadai ulih pansut ari sepital tu bos aku nemu bos ka Ke nemu aku pansut ari dini, aku pansut ari wak laki ke nul sebakal. Enggau aku pansut tadi, aku singok pansut ari wak laki ke pansut ari wak laki nya aja datai ke tumu pagi aja baru aku ulih pansut ari sepital pemadu chukup besai sepital ke bukai. Ricky madah, semina pansut nyau pusing pusing ba sepital dia meh tudah Ricky semalam hari. Pusing pansut, pansut ari wak laki ke nurse baka pansut ke tadi. Ukai pansut ke tisi jalai sepital depan hospital nya. Agi pusing pansut ba wat. Laki ke nus baka pansut. Tepansut ri dia, pansut ke sama ka. Baka nya ke udah reke. Iya nyadi security tu pusing, pusing, pusing, pusing ja pansut ari ba depan wad laki dia. Ke mene reke tu kediri bisi ka indu misi. Tang enda nemu nama kebuah iya ulih tepusing, pusing pansut ari ke wad laki ke nus baka pansut. Abih ti pusing ne ba ketegal enti inu tu suah meh nuni tudah reti enda iya baru keterubah kerja ba hospital dia sika iya kitai meh kena si purpose tundah antu meh kitai enda lebuh mayar kitai kena shift malam kerja pansut pansut ari wat ake news baka.

Ke buin baka nuan, au, aku bujang berani, nadai kala takut enggau antu, baka nuan Ricky. Ke nemu, aku meh antu. Antu takut meda mua antu takut meda mua aku deh. Nya meh tudah bos meda antu takut meda mua iya. Siapa meh ke takut enggau antu reti reti ti nyema nuan ngasu aku bemalam empa ke empu puan kediri diri siko aku ja rani meh ko reti enda boss meh meda antu takut meda mua boss ya. Hum nama ku boss. Mesti kita berunding ke diri empu. Bos, bos. Anak telalu berani amai, bos. Antu ba lalu dagup, bos. Akai nuan riki buyan, buyan. Kai, kai, kai riki, riki, riki. Antu baru dagup aku diatu. Emm. Aku meda ke nuan riki. Anak telalu mayuh meda cerita antu lebuh duduk kediri aja maya malam. Kapa nuan riki tau nengau antu. Diatu siang hari ne enda utai ngasu nuan takut enggau hantu. Ti nyema nuan ngasu ti nyema nuan ngasu aku betemu enggau hantu, aku si enda lari ti nyema aku tepeda hantu riki riki. Bah penghujung cerita, heh. Dusun dua tu oh cukup rindu aku alai. Kita tekan subscribe ke channel dia au nadai bebayar. Enti kita ke mending cerita andu nyabut dep malam hari bagi ke dusun tiga enti enti ku ngarang dulu au nama tai bisi ke hospital dia nama ke beregi nyadi security tau ti tunde tuda antu endo baru gawa baru kerja kena shift malam. Au, anak enda ingat takan subscribe ngena enda bebayar. Au, kami ke ngega tu pedeh pala. Pedeh pala teka nulis tu macam nya semua kitai nampung cerita antu nya ba malam hari bagi ke tusun tiga minggu baru ila. Takan subscribe percuma aja ngena enda bisi bebayar. Percuma aja. Jadi kita lebuh kita ngatur kita subscribe ti kita ngatur kita subscribe pan kunsi ngagai bala kawan kita ka kaban kita tu ke baka meli kridit sepuluh ringgit au tau ke subscribe ka siti data ja tau ke subscribe ka sipa ke rindu au semua temu baru enggau terima kasih ngagai bala peninga. Selamat lemai nyadi bala peninga ngagai bala aya, ibu enggau mega bala bujang ngagai enda raban aja keluar din. Aku deka meri selamat datai ngagai chin aku Iban Bukit Lesu mek mek. Aku deka minta ampun ngagai bala peninga enti aku agi beguna ke gambar ke sebaka aja. Ari kedubah aku apai cerita diberi nama ensera jalai Pengelok tuap tu ari tusun satu nyentuk tusun dua puluh tujuh tusun makai. Kitai pekenang ka cherita diberi nama Antu Nyambat Temalam Ari ke tusun tiga. Riki riki aku ngarap ko nuan nadai kelalu maioh meda cherita antu malam tu. Ngaii ke nuan makin buyan agi ari ke udah diatu. Aku pun pernah ke bala kaban aku kuliah sekula kelia. Kati nama kaban aku asai ko Igat ke si Igat. Iya tu cukup buyan baka ulah nuan diatu. Dini dini endur aku mai iya tama ke dalam pengumpung puang. Sigi ngai tama. Nemu nuan sigi ngai tama ke dalam pengumpung puang. Iya mada enti aku enggau kita bemalam ba kampung puang pemenu sunyi malam tu. Ngai kita kena tundek antu. Enda meh bos semak ke tudah rikit tu baka kaban ke nama Igat ena meh kasih meh aku ninga tudah rikit tu disemak baka kaban ulih sekula ke Igat ena. Boss boss tusah aku bejaku ngan nuan boss diatu semua tu semina tu panggil ngagai boss ja ti nyema boss nadai takut nuan tu manah mih manah mih nya awe ke boss aja nemu malam minggu baru ila aku ngarap boss nadai salah nadai salah ke aku ti nyema boss peda antu. Tepeda antu malam minggu baru, aku ngai manah ke bos dulu laban ba aku nemu ba hospital dia sigi bisi antu ari kelimpah kita mensia. Enda bala peninga enda meh cerita tadi kita pekena ke lelaki tu. Bose rikih tu sanggup nyema tudah rikih tu baka kaban nya. Di rikih ngasuh aku pechai jaku nuan siapa meh ke pechai jaku nuan. Ti rikih baka aku empu enda meh pechai ke jaku nuan uhh ari keterubah nuan gawa ngan aku betemu betemu ngan aku ketegal nama aku ketegal nama aku agi enda ulih pechai ke nuan laban nuan terlalu mayuh jaku nya meh ngasuh aku makin enda ulih pechai ke nuan. Bos tu ngasuh. Aku semina pala aja. Diatu, tang ati aku ti sehari tu chukup manah enggau bos laban aku ngandai hari ke belaya enggau orang. Dek Ricky, nemu semina pala enggau aku. Patut iya aku semina pala ketegal aku tu nyadi bos nuan. Engkai mu meh semina pala Ricky, Ricky, Ricky. Jaku tudah bos. Bos, bos, aku ke pelai ke rumah dulu laban aku enggai lama berandau enggau bos diatu ketegal mata aku ka tinduh. Sebelah tu bos bejaku enggau aku, Nuan Ricky patut kerja malam aja. Reti iya malam tu aku malam tu aku ke nurunka jam laban aku nyadi nyadi security ba depan hospital. Aka dai aku si kena tunde enggau antu baru meh malam tu age, jaku tuda Ricky. Kasih kasih meh aku ninga Ricky tu semampai kena tunde enggau antu lebuh gawa. Emm. Kita legi tau komen dia keti cerita ti manah ke enda tok. Sebedau tok kita tau pengunsi ke channel aku tok ngan bala peninga ke bukai legi. Enti cerita tok abis sebelas minit cerita tok. Boss Ricky semina begaru pala aja meh tudah boss Ricky. Iya meda ulah rikih chukup nyelai ba depan mata iya ke lebuh pagi tadi. Nama ke nama kebuah ulah rikih tu chukup nyelai ke sehari tu. Abis nya kati enggau kereja malam malam tu. Anang-anang rikih tu sigi buyan amai kereja malam tu. Ketegal iya udah kena tulik enggau antu, lebuh iya kediri aja kereja malam begulai enggau indu ngisi kereja ba sepital dia. Nama aku tu berasai salah enggau rikit ngajar aku pagi tu. Aku pan iri ati menda ulah rikit ade. Aku menda rikit tu baka ke ringat enggau aku aja ade. Laban nama rikit ringat enggau aku. Engka sigi buyan engka sigi buyan ngaih kerja malam ngaih kerja lebuh tekena malam engki. Ena agi aku aja meh nulung kerja malam tu awak ke aku aja ngan

Manah agi aku aja meh nulung kerja malam tu. Awak ku awak ka aku aja ngan ganti tudah reti kerja malam tu. Kasih aku menda reti kelalu alai amai udah pulai pulai kerja laun malam ngantuk. tekena kerja malam agi tudah reti kasih meh tudah reti tu. Nya meh kitai tekena kerja malam tu bisi a kena shift pagi bisi a kena shift malam temu kerja sekadar tengah nginga duit belanja kena ngingat temu makai aseng meh kita iya bala peningah. Nya meh penguji. kitek penguji kitai idup dunya ijau diatu. Nya nya duit, nya duit kena meri pemakai aja meh kitai idup dunya tu ya. Deh sama ninga cherita antu nya ba malam hari ke tu. Kitai nampun cherita diberi ne antu nya ba malam hari ke beri ne. Rikei nuan nimba nulung kereja malam tu. Awak awak ka aku aja ganti nuan endur kerja malam tu. Amai tu boss, aku ulih aku ulih aku ulih belelak malam tu agi, jaku tudah Ricky ngagai boss iya. Au meh Ricky, nuan ulih belelak lagi dei ngumbai belelak agi dei ngumbai aku bulak ke nuan baru Ricky. Nuan Ricky, agi nuan ulih pejak ngagai aku. Aku tebus muar niki terima nadai meh nak nadai nak meh boss terima kasih boss laban udah ngasu aku belala ke sehari tu sesama ari ke boss riki anu guai boss bisi antu ke hospital enu aku kerja lama tu riki riki badu agi nuan cerita antu. agi enggau aku iya laba aku udah lejuk ninga cerita hantu diatu. Aku nadai ari ke ninga cerita hantu baka tu agi. Belelak meh nuan rikih ke malam tu. Aku diatu ke nuru kereja laba aku udah nganti nuan kereja malam tu. Ngaih ke nuan tu makin belelak agi. Terima kasih boss jaku tudah rikih tu. Enggau empas pemanah iya jaku ngeri boss iya taja pan boss iya udah. jai ke jai ke tudah iya ke pagi tadi. Bos Ricky udah datai ba depan hospital endur Ricky kerja malam ngelama tu. Amai bisi antu ba hospital tu. Kati ku ke ngaga diatu? Hospital semina ku ke diri aja nadai siku mensia bisi arai senaya sida pan enda ulih tepeda enggau mata. Anang aja aku kena kundi enggau antu. Baru ke nemu pekeni iya asai tudah rigit nyadi security lebuh kerja malam ketegal nadai mesi ketegal nadai bisi kaban begulai iya kerja. Ka sik aku meda Ricky diatu patut aku enggau Ricky kerja ma kerja lebuh malam pegila tang aku diatu agi iri ati. Agi iri ati amai bisi antu tauka nadai antu. Ke bisi peda aku diatu inu misi kerja malam ngagai wad laki pedi aja. Semina iya siku aja pe pesepital ri pesepital malam tu. Ke enu tudah bos Ricky. Aku ninga cherita Ricky amat dah ngagai aku lebuh iya tepeda antu inu keluar kaki lima wad laki tu. Udah nya Ricky lalu ngabas munyi baka ke nyawa orang inu ke nyabai aja. Ri Ricky madah. Ngagai aku iya pansut ari wat laki ke endur ke sebaka sebaka aja pansut ke endur sama. Tadi amai ti bisi antu leba aku siku aja kerja malam tu pekuli enggau inu misi hospital tu engka engka aku sigi takut ke malam tu ke enu tudah bos riki nyaa ke enu aku tudah bos riki tadi meh ena. Semina bos riki enggau inu misi enggau hospital ne aja malam ena. Kemina cerita tu deka sida pun nemu nama cerita ke amai nya udah nyadi hospital nama cerita ke amai udah nyadi hospital tu ke amai iya. Sekali tu bus reti ti menda ba ambo ambo nda te ari kampung puang enda jauh ari hospital dia ati bus tudah reti besai takut ketegal menda utai ke nyadi malam nya diatu ari kampung puan nya. Nya meh iya berunding ke diri, Nama Rikin enda manah bisi pelaba ambun ne lebuh malam hari datai ari ke empu puing dia enda jauh ari sepital tu. Tang bos Riki enda meh agi agi meh berani taja pan undah peda bisi pelaba ambun sepengelama iya ti ngenung diri empu aja sapa sanggup nulung aku iya ke malam tu. Tentu bisi orang orang bukai ke ngereja ke aku malam tu ngambi. Aku lalu buaya maka riki. Nasib meh bisi indu misi bajik nak begulai enggau aku kereja lebuh dikena malam tu baka tu. Kati riki nadai kala madai aku utai ke nyadi baka tu kala nyadi lebuh malam ari pegila. Malam ari pegila aku pet malam ari pegila meh aku betemu enggau riki. Diatu aku ka kereja taja pan aku kediri aja. Ga awak ngelantuk. Tang nama ke ba ngulu nyerego beras ngulu reko ke nyerego berasai chelap maya baka ke seput mensia ari belakang aku ja. Manah agi aku bejalai ngabas ke depan mua hospital dia hospital ditu ja da ku tudah regi. Enda enda berunding ke diri. Nama ke buah regi tu enda madah perkara ke amai. Bisi. Ba mambun datai ari kampung puan iya, iya kitai nemu crita tu agi kitai nampung tu sempat nama deka nyadi agi tuda bos regi tu ira. Uhh terima kasih bala peninga enti nyema pesalah jaku ti sangkut iya uhh ti sangkut ka bala orang ngambika kita ulih ninga. Ketegal aku tu bisi kacau mih nya. Selalu aku baru ngagai channel aku Iban Bukit Lesu Mat Mat bulai baru enggau aku meh kau Miscolin. Aku ka meri terima kasih ngagai Runi Benson ketegal udah natai channel aku. Nuan ka bekunsi ke channel aku ke bala bukai la ke ngambi ke channel aku ulih ngerembai ke besai ke diatu udah diatu engke. Kitai ninga crita hantu nya ba taman lemari ke tusun empat nama mata aku enggai jadi jadi tinduk mantu. Aku baka ku belasai irau ja enggau bos ke malam diatu ketegal ganti aku kerja malam laban ke ngasuh aku belelak aja. Nama ke bos Peter endur aku kerja pediak semampai bisi antu belama. Kasih aku ngena ke bos kerja kediri aja laban sanggup nganti aku kerja malam. Kitai udah ninga jaku tudah Ricky ke diri jaku dalam ati. Kasih tudah bos Ricky ke nama Andrew ena. Sik kena tundah enggau antu iya ke sepetal dia lagi. Bos Ricky agi menung pet sepital lebuh iya deka ngabas ba belakang sepital dia. Nya meh iya bisi ninga nyawa orang ke nyawa orang indu ke nyabe maya jam pukul satu dua puluh dua minit dua puluh dua minit dini hari ke bendar Bos Ricky tu berasai ka tinduk ka tinduk laban enda alai ditat iya agi mata ka tinduk ke enu ke Bos Ricky. Ukai aku malas kereja ke diatu, laban mata aku ka tinduk, manah agi aku tinduk dulu nganti ke hari udah ke tawas. Lebuh Bos Ricky menung tinduk pa luar kaki lima pa wad laki dia, iya ka iya ka manjang mata, maya menung ka manjang mata pa luar kaki lima wad laki

Sekali, tudah bos Ricky lalu tepeda antui endur nya petunga depa mua iya, lalu bos Ricky pan lari endur ke bukai. Pian bos Ricky tu balat agi ari tudah Ricky. Enda bukai bukai antui endur nya lalu kunchi pintu bilik bangkai nya ari luar ke endur bisi bos Ricky dalam bilik bangkai nya tadi. Sepemanjai malam meh tudah bos Ricky. nya pedalam bila bangkai orang ke udah parai datai ke hari udah tawas ke pagi nya. Bisi siku indu misi ke bajik meh kereja pa wad sipit kereja pa si bisi siku indu misi kereja pa sepital dia chukup aja. Ti kena lebuh pagi iya nurun gawa nya meh indu misi ke baru datai sepital indu misi nya bisi ninga nyawa orang datai ari bilik bangkai nya buka pintu buka pintu tu buka pintu oi buka pintu tu takut ku anu ku orang ku anu kunchi pintu tu maya nya meh indu misi nak ke gawa ke sepital nya tadi deka ngambi bata penyapu kena jamah orang jai ke bisi pedalam bilik bangkai tu. Kenu ke indu misi ngata ande. Nama indu misi tu Laila. Au agi ba hospital tu agi ba hospital ya. Indu misi nya pan lalu muka pintu bang bilik bangkai ke nya enggau begadai gadai sekali indu misi nya udah muka pintu nya tepeda ke bos udah rikih bisi pedalam bilik bangkai nya hospital. Nemang enggau ulah nuan bisi pedalam bila bangkai tu. Nana nuan tu orang jai ka nchuri bangkai ke nchuri bangkai ka ti jua nuan ya. Inu bisi pan lalu ngambi betau penyapu enda jauh ari endur bediri dia. Bos Ricky pan nyau ba akai kai kai maya maya kena jamah enggau inu bisi kena kena betau penyapu. Bos Ricky pan madah ngagai inu bisi nya Ke gawa pesepita tu, ke gawa pesepita tu aku tu ukai orang jai kumbai nuan tadai aku semina ganti kaban aku kerja malam nyadi security pesepita ditu aja iya madah bisi antu indu pesepita ditu inu inu bisi inu bisi nya pan lalu tediau taja maya boss riki bisi madah antu pesepita endur kerja pediak. Inu inu misi nya pan lau berana enggau bos tuda rikih. Meh ninga bos rikih madah ba sepital tu bisi antu endur ke aja ngelama tu. Sepa nama nuan sigat te dei. Nama ku Andrew. Oh pia nama nuan Andrew. Au inu misi. Bapa umur nuan endur umur aku dua puluh satu taun inu bisi anak anak anak angoh aku inu bisi nama aku laila ke nama penyanyi ke laila mai gula batu manis nya au anak angoh aku inu bisi nama aku laila kati aku deka ngau nuan wai nuan ngiru anak angoh aku wai kelalu tuai umur aku kelalu tuai umur aku. Umur aku baru dua puluh satu taun sama enggau umur nuan bro. Nya nama utai ti padah ngagai aku tadi hospital bisi antu au bisi antu meh. Hospital endur nuan kerja kemai kaban nuan bisi menda antu ba hospital. Mayuh kaban aku berubah gawa nyadi security ba hospital meh. Aku tudah endur ngagai inu misi ke nama Laila nek. Kaban kaban nuan kaban nuan laki ke nyadi kaban nuan ke laki nyadi security enda hospital tu ka. Aku madah aku madah ke nuan ba hospital ti tu sibu bisi antu lebuh orang nyaga malam. Ba ila ba ila aku ke pulai ke rumah dulu terima kasih laban udah beranu aku tadi jaku tudai anu. Ricky, nemu nuan anang manah ngagai aku bisi utai datai ari kampung puan dia? Aku bisi menda utai baka ke ambo ambun baka asa datai ari kampung puan enda jauh ari sepital dia. Endur nuan kereja Ricky, endur nuan tu anang nundai aku ketegal nuan udah kereja malam leban leban nuan udah ganti aku kereja kereja malam tadi. Enda ku bula ke nuan Ricky, aku pun Aku empu meda ngumba aku empu meda enggau mata ba depan mata aku empu lebuh aku ganti nuan reti uhh meh malam nya aku ngabas ba belaka hospital dia lebuh aku kediri aja dia meh aku tepeda ba kampung puang dia bisi utai baka ke asap asap ke ambun enda jauh ari hospital dia nuan semina bula. Enggau semina pula ke aku aja laban nempu aku ke sigi buyan enggau antu, sigi buyan ke menda antu. Nenanen nuan tu sigi bebula ke aku, nadai aku ulih pechaya ke nuan nya agi ntu. Ti nuan enda enda pechaya ke aku, aram tua maram tu nul ke ja sesama enti nyema jaku aku tu amai maram tu. Apu nangka tau ja meh.

Terima kasih enggai bala kita ke peninga ukai arap teperindah enggau channel aku tu. Bye bye. Sampai betemu baru. Selamat datai ngagai channel aku Iban Bukit Lesung Mek Mek. Sekali tau aku deka ngenataika siti cherita diberi antu nyabak temalam hari belama bagi ke tusun rima. Sebedau tu tusun ke satu nyutak tusun empat. kelemai tu aku deka nyambung cerita tu nuan enda berani riki enda buyan baka ke dulu nyin aku sigi udah berani nru laban nuan kerja begulai enggau aku kemaran tu tang pa dini nuan meda baka ke baka asap ke ba embun nya nru ba kampung puang enda jauh ari hospital tu meh iya ke menu nyadi laban aku ke laban aku kediri aja. Legi tua menda Indro. Manah kitai jalai pengawa diatu. Aku enggai nganga kereja alang-alang se agi kereja kitai enda abis nadai ulih pulai ke rumah. Ricky, mata aku ka berasai ka tinduk. Maya nya aku lalu duduk keluar ba laki lebuh malam hari. Aku pan lalu buka mata maya nya aku bisi tepeda antu indu tunga depan mua aku rikki. Aku deh madah tumu tumu ngagai nuan indu deh madah aku tu buyan meda antu. Aku sigi enda bula ke nuan rikki rikki rikki rikki. Nuan indu anang nundai aku ngaga munyi jaku rikki rikki rikki. Ricky. Nadai nadai aku ngera munyi nyebut nama dek Ricky. Abis nya sapa ke nyebut nama aku tadi. Enda meh aku nemu sapa ke nyebut nama dek ena Andrew. Ricky. An aguai. Au nganti aku malik ke belakang dulu. Sapa nyebut nama aku tadi. Asai ati aku manah agi ke meda ke belakang dulu. Oi Andrew. Ah hentu hentu hentu in indu indru lari tuai indru anang pebia nuan indu Ricky. Indu tu nama iya Laila bediri belakang nuan tu. Iya kerja hospital ngena indu misi hospital ditu. Aku wasap ngagai Laila. Tu aku indu misi kerja hospital. Indru misi kereja pespita ditu. Indru, ukai tua kaban nuan nurut kereja malam belama suah amai meda antu malam hari. Siapa nama kaban nuan bediri pas pia ti nya?